kyerɛɛ no ɛna mebɔ nsuo no de gu me nan so ɛna director no ka kyerɛ me sɛ dabi ɛyɛ sɛ meworɔ me ho nyinaa naked ei ɛna producers a sɛbi ɔne wɔn de me yɛ adwuma ɛnya na kɛseɛ mu ne ade nyina no wɔn di adanseɛ sɛ nnɛ no mede me nsa si me bo sɛ nnɛ no apa ahyehye bebree
actors ne lewin lewin ɛɛ eh, wone ne hyia wɔ kwan bi so anaa wone ne di nkutaho ansa na ɔwɔ kwadwo kwadwo mm, deɛ ɛnyɛ me na mede ne bɛwura mu okay.
guest Ɛyɛ Kofi Adu also known in entertainment industry as Ejako. Okay? Me mo adwo.
Mo mo mo good job. Kofi.
Minia.
Si yɛ te ha yi ayɛ nka bi nhyɛ mu nyi biri firi mu. Ade akye ade asa yɛ abɛtra yɛ yɛ adwuma. Na emre ya yɛ m'ani gye yie papaapa sɛ me no ebedi nkɔmɔ yi. Deɛ di kan, eh, Ghanafoɔ nim sɛ wo din de Ejako Ejako, but wo din ankasa de Kofi Adu. Me yɛ right. Ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ.
Great. Eh, ebi koraa ka ho na. Sa ho. Ɛde bi ahyɛ adaka mu. Eh, Mmerane no ne ade keka ho. Alex Kofi Edu Mensa. Great. Great. Alex Kofi Edu Mensa. I see. Na Kofi Edu no na ɛwɔ me nneɛma nyinaa so nti. I see. Eh, no na mtaa bi so. I see. Good, good, good. Ɛne yɛbɛdi nkɔmmɔ paa yɛ. Kofi, eh, Ghanafoɔ wɔ hɔ a na ayɛ sɛ yɛfele board Ɛɛ, wobɛbue radio anaasɛ TV, especially TV a, ne nyinaa so ayɛ nsɛnkwaa bi amanfoɔ nhyɛ ade, yɛhu deɛ ɛkɔ. Yɛni tee ara ne sɛ, aberante yɛ pie a, ɛsɛ yɛfrɛ no agya ko. Ɛfiri Ghanafoɔ nyinaa, fifiri akyiri ne bɛnkyɛ, obiara. Ɛnɛ deɛ na kyerɛ sɛ Ghana TV so ayɛ dɛ yie. Yɛdidi mu ara deɛ ɛhu yɛn sɛ arts industry no nso, ɛno nso apeke agyina ne nan so yie papaapa. Kofi, ɛhe na wohyɛɛ aseɛ ɛna wode bɛ wuraa mu wɔ arts industry no, bɔ ho nkyerɛ mu kakra ma yɛn. Yoo, wei deɛ eh, mɛkyea atiefoɔ na mada wo ase so sɛ woama me akwanya sɛ me ne Ghanafoɔ so nkyɛ eh, aberɛ bebree menam abɔnten a, ɛyɛ a na amanfoɔ ɛnte aseɛ sɛ sini anaasɛ ɛyɛ movie industry no, yɛnhu me te sɛ kane no, na ɛyɛ nokorɛ. Agya Koo. Yɛbaa Nkran bɛdii paa. Yɛyɛ hyɛɛ aseɛ ba Nkran 1988, Shoemaker na ne yɛ bɔ. Yɛde da abɔnten kakra kakra. Na Nkran no, sɛ wo firi w'akuraase bɛba ha a, ɛsɛ sɛ wo kra fie. Nti yɛfrɛ no Nkran, krae. Woankra fie a, woanhwɛ yɛ, ane na mu saa. Na kyɛ sɛ, deɛ ɛbɛyɛ woayɛ o. Na yɛbaa Nkran no so, yɛfa to yɛn ho so sɛ, nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛnkom. nti me menam a na me nsa gu me ho firi sɛ mekɔyi akyea na me nsa kɔto obi bɔtɔ ano a me fans yɛ baako pɛ mm. julo ei mm. ebi so a na abasa bi na meto a akɔtɔ nti yɛde ani too fam a kakra kakra a kyɛ sɛ eh, me yɔnko bi de bɛto m'anim sɛ ɛyɛ agorɔ bi aba wɔ national theatre ayɛ concert mm. party na eh, group bi ɛɛpɛ eh, obi a oninim nnwom to kakra me so saa berɛ no nyinaa no na meyɛ drama na mebɔ drums wɔ asɔre mm. ah, na nnwom toɔ no menim n'ani so mpanyimfoɔ no nnwom no deɛ na menim to firi me nkwalabere me so nyinaa meto de gye aduane di Enti ɛwɔ me tiri mu ara nti, shoemaker ni me nam a, mebɔ m'adaka mu nyina na meto nnwom. Ɛno tumi mm. ma me nante kɔ akyiri kɔyɛ adwuma. Enti ɔka kyerɛ me anam sɛ ɛneɛ mɛkɔ ɛyɛ agorɔ bɛsɔ concert party mm. na ɔmo bɛsi wɔ ɛyɛ La Paz free pipe hɔ bɛ.
Mekɔɔyɛ a kyɛ sɛ yɛmaa ma kwanya no a ne yɛsɛ ei dɛn nnipa bi sɛ wɔ wiase mm. kwan yɛ ɔfa so a ɔto dwom kwan yɛ ɔfa so a ɔsi kasa de acte no ɛyɛ different yɛbɛbɔ yɛn ho so a yɛnya akwanya ɛwura national theatre mpanyinfoɔ sɛ ah aberanteɛ yi adwuma no woyɛ bi firi wo maame yɛ mu anaa mhm. nam sɛ bi ɛbɛyɛ makyɛdeɛ firi sɛ mesua nyinaa nnwom toɔ no ara nana mewɔ mu na deɛ maa acting no mehu sɛ mɛtumi ne sɛ From 1985-86 no mu nyinaa, asɔre sɛ yɛkɔyɛ concert bi, Christian concert bi a, mm, mm, mm, na yɛtaa kɔ aboabo no mu ne adeɛ a, wohwɛ sɛdeɛ mɛsi ahyɛ me gyala bi a bi a meyɛ kramoni na mɛsi akuta me nneɛma na meyɛ asɔre na deɛ meyɛ no Na aboaboam a Nkramofoɔ mpanimfoɔ nyinaa ani agye ho. Wow. Kyerɛ sɛ wɔhwɛ sɛdeɛ metumi yɛ yi na na sɛ wɔn ani agye. Mm. Eti maa National Theatre no maa mmere papa. Obiara bɛtee me nka agya ko agya ko na me a me kreti ɛyɛ nanteɛ bi a sɛ sɛ mede ba stage a obiara ntumi nyɛ bi. Wohwɛ sɛdeɛ na taataa meteɛ na mebu me mu bɛyɛ mmiɛnsa na yɛayɛ ma kɔkora posoposo no a na kyɛ sɛ mm. nea mewɔ de biribi pa de ma me. Edidi mu ara na Nana Kwame Ampadu, nnwontofoɔ hene, frɛ me sɛ, Bɛma, eh, mebɛyɛ me sini bi, na mepɛ sɛ wo play part kakra bi ma me wɔ ahemfie. Na me sɛ, Nana Wadaroma, ɛyɛ sini bɛn? Na ɔse, Abawa Mary no, yɛyɛ no audio na ɔno yɛde bɛyɛ sini nti audio no so woanyɛ bi ne mmom ɛyɛ movie deɛ ɛbɛyɛ demand de nnipa bebree wo so so sɛdeɛ wosi yɛ wo nneɛma wɔ theatre ha deɛ ɛyɛ pɛ sɛ woka ahemfiefoɔ no ho yɛ santo ne judas no ho mm. ɛne ɛma amakwanya ɛsiane sɛ na yɛde ayɛ audio no a menka ho no nti mantumi anya kwanya bebree ntumi ankyerɛ me bɔberɛ mm. na mehu sɛ nyame bɛyɛ Nti mewɔ hɔ ara na ɛyɛ owura bi a yɛfrɛ no Samuel Nyamekyɛ, mhm. ɔno wɔ Kumase, na ɔto nsa frɛ me na ɔse, me nua, mehu sɛ ɛɛ eh, sini no yɛma wakwanya a ɛɛ eh, nka wobɛtumi ayɛ biribi paa yɛn so yɛahyɛ biribi ase wɔ Kumase yoo wofiri ha yi deɛ fa wonim deɛ ɛbɛboa yɛ nti ɛberɛ a mekɔduru kumase na kyɛ sɛ mehu sɛ adwuma no mɛtumi ayɛ nti bihyɛɛ dɛm na mebɔ mpaeɛ srɛ awurade sɛ awurade akeyɛ mpɔpɔ nom ne mm. nigerian movies no mm, mm. agye ghana afa me nso so before then no concert party no metumi kɔ aburokyire kɔbɔ live band metumi kɔto wɔ mo kɔto mr ibu no mu ne ade mewa wɔ mo saa comedians yi aso na yɛ sinima yɛ a yɛtu agu so wɔ ghana ha a anka wɔn mpo kyerɛ tam a yɛmfa nhwɛ sini ne tam a yɛmfa nhwɛ sini ti awurade sɛ comedians wei atumi ama nigerian movie industry no apagya deɛ a me nso meyɛ comedian wɔ ghana fafa me so na ghana movie mpagya ɛsiane sɛ me nko a mehyɛ dɛm bɔ mpa yɛ ti a obiara nte bi ti no obi nim kwan a mede pieeɛ ɛna nyame tie deɛ meka no ɛna agya koo sei agya koo sei one and two one two four sei kyɛ sɛ wiase nyinaa akyɛ sɛ ɛnyɛ ghana nko meduru america meduru canada baabi bia meduru biara no america wokɔtɔ sini no a ɛbɛbu sa sɛ ɛtire no bae ɛtire no da so kyɛ sɛ agya koo ti da so deɛ ɛnɛ kyɛ sɛ deɛ ɛhwehwɛ no aba menim one man bi a ɔtɔn movie movies no mmɔ ɛwɔ new york executive image saa na ne yɛfrɛ no akyɛ sɛ sini a wɔtɔn no kora nyɛ bi ne yɛtɔn no wɔ ha ɛnɛ no eh, megye die sɛ eh, adwuma no ɛsi ne tiri ase kakra firi sɛ dodoɔ no ɛfiri ha kɔ no eh, ɛso ate na me nua yɛhyɛ adwuma no ase no bibie mataba mu mhm. ɛde ma obi biara yɛtumi bɛka kyerɛ onipa somasi ɔpɛ sɛ yɛse ne ho ɛsere obetumi ayɛ adwuma no sɛ o oh, mommra baako nkyerɛ damfo yɛpɛ sɛ yɛyi biribi ɛtwa alatafoɔ no nti obi bia obetumi ayɛ bia no ɛyɛ football ne ɛbo seven ne wanyɛ ti metie yɛ na kyerɛ sɛ wɔn obotaeɛ no paa no sɛ na wopɛ sɛ mo take over Nigerian ɛɛ eh, fɛn sɛ influx of materials wɔn de ba ha no Na ɔpɛ sɛ Ghanafoɔ nso yɛnya yɛ chapter na yɛdi wɔn anim kan. Me tie tie yɛn mpanyinfoɔ no a yɛ yɛ sini gya Nigerians. Saa. Tam atɔ di soul no mu ne ade ba ne Nigerianfoɔ wɔn nyɛ sini. Nti sɛ wɔn abɛnya equipment no aba abɛsan yɛ ho a deɛ aka nyina nsɛ yɛ so yɛbɛnya equipment no na yɛ west yɛde yɛ culture no mm. ayɛ biribi yɛ kasa yɛ kankran daguani eh, asante akyem kwawu fante mm. nzema mentɛmentɛ kyɛ sɛ yɛ kasa yɛ ka no yɛde bɛyɛ biribi aboa yɛayɛ yɛ man no ɛti yɛhyɛ aseɛ no na kyɛ sɛ ɛmu ɔden na ɛduru baabi a na Nigerian movies no kyɛ sɛ yɛka wɔn too fam koraa na mekae ɛyɛ me nua mefa no sɛ ɔne ɛyɛ panyini so ɔne ɛyɛ akɔdɔ ɛyɛ mm. Kwame Usu ansa
na ɔnya no baabi korɔ na ɔfrɛ me na ɔse Bra panin, mesrɛ wo, sini bi na mepɛ sɛ mede hyɛ m'abrabɔ ase na wobɛboa me nam sɛ o oh, sɛ woatwerɛ biribi aba nko adeɛ a mɛtumi aboa wo ɛti yɛkɔ kɔyɛɛ sini no maa no nyameɛ anim ne sini no fae paa hmm. yɛanka bia nhyɛm na me nua yi kyɛ sɛ ɔde kɔɔ ne sama akyiri hmm. na na yi ase trɛtrɛ mhm. na mehuu sɛ ɛyɛ yɛn nuanom Nigerians actors no bebree aba na wɔn baa hɔ no ara na agya Segna no baa sɛ ɛsɛ sɛ mehwɛ nkurɔfoɔ no aba no yi ei nti mema nnipa bebree me mmeranteɛ ne ade ɛhyɛ aseɛ ne wɔn kasa sɛ wɔn mɛmi wɔn mɛmi na wɔn nyɛ close to me wɔn ma chance koraa mɛma wɔn bi anfa wɔn ani ɛnhwɛ me. Hey. Na mɛto nnwom baako pɛ ne afiri ha, firi sɛ deɛ me meteteɛ no bi anyɛ saa na mote. To dwom no wie ha nam sɛ momie nkɔ na yɛtuu kaa me ne me yere ne abusuafoɔ ɛbae nyina na pɛw. Hmm. Mewɔ fie a na one producer anadwo bɛyɛ 12 something na ɔfrɛ me sɛ o oh, eh, anatafoɔ no sɛ wɔn da hotel ha o na ɛbɛyɛ a anka bere anaa wɔn ne onidi nkɔmɔ nam sɛ me bere agoba mada abɔ twelve something na mimi nfiri baabi a meda no ɛmla ne wɔn nhwɛ mi wɔ tv so sɛdeɛ wɔn hu mi wɔ ayie no ase ne saa pɛpɛpɛ nyame anim ni mankɔ efiri hɔ ba no. Ɛna me ara me nuanom a me ne wɔn yɛ sini adwuma no. Ɛyɛ Ghanafoɔ. Ghanafoɔ no. Wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn de me toto tankuruwa mu. Na otumfoɔ ose tutu abibi asante nhyene. Ɛna ɔka asɛm kyerɛ sɛ ɛɛ kofi wo ne wo nuanom nkasa. Na sini a wɔyɛ a ɛtɔ da a mopepa mmaa adagya so bebree no mm-hmm. na monkatakata mo ho firi sɛ mpanyimfoɔ yɛ nyinaa yɛhwɛ bi ɛti ɛtɔ me tirim nti one producer hmm. baako papa yi ase ɛna mede too n'anim sɛ ɔne producers no nkasa sɛ sei na yɛwura hmm. aka kyerɛ yɛn na hmm. momma yɛnhyɛ no nso firi sɛ mpanimfoɔ bebree ɛhwɛ ɛsini no bi am sɛ producers no dodoɔ no ante ase nti ɛmaa me nko ara me gyinae ne me mmeranteɛ kakra a ɛka ho mhm. ghanafoɔ titiri yɛyɛ no kumase nti nsɔre magazinefoɔ ne ade nyinaa joine me yɛ a kyɛ sɛ meyɛ demonstration against sɛbi pornography mm. movies ɛfiri hɔ ba no kora deɛ na asɛe ɛnti yɛdidi mu a menka bi nhyɛm na obi de eh, stole bi baa sɛ yɛnkɔyɛ ɛyɛ kɔmfo anakyi movie mm. nti kɔmfo anakyi sini no yɛayɛ duru baabi a na ɛhyɛ sɛ kɔmfo anakyi ɛkɔdware sɛdeɛ stole no kyerɛ no ɔkɔdware mhm. mhm. na ɛmaa mmiɛnsa bi bɛhwɛ na dagya so mm. nti ɛduru sɛ yɛbɛdware no ɛna mebɔ nsuo no de gu me nan so ɛna director no ka kyerɛ me sɛ dabi ɛyɛ sɛ meworɔ me ho nyinaa naked ei ɛna me sɛ how deɛ nti na meworɔ naked na kofi ɔhɔ nam woyɛ rehearse a na dabi yɛtwa sini no kuro mu no nyinaa mpanimfoɔ ne nkwadaa nyinaa gu akyiri obi ahwɛ bi wɔ nsuo mu hɔ ɛna kyerɛ sɛ kiriw no nyinaa ka ho ɛna m sɛ ade nti na meworɔ mo no so sɛ wonwale ɛma wontumi nhyɛ wo ho nneɛma ɛna me se kɔmfoa no akyi so dwale no na kamera nsi ne so saa tam no nti yɛ adwuma no yɛte mu borɔfo paa ah, ah. indiafoɔ yɛ si ne yɛbɛkisi ɔba na na ah. escape kɔ baabi foforɔ ayɛ a na si no no yɛnhwɛ anaa nti me se mɛworɔ me ho deɛ a na me boa me me gyidie kyerɛ me sɛ fidie bi na na wɔn asum me because of saa pornography ɛyi na demonstration na me yɛ eti ɛba pintinpintin na me si dabi me ntumi nyɛ ɛna wɔn sɛ sɛ me ntumi nyɛ deɛ me nfiri set no so nkɔ oh. ɛna me sɛ sɛ mefiri set no so akɔ deɛ mmea mɛtu kaa ba ma nhyia na ma bɛbu sɛ mpanimfoɔ ma nhyia sɛ so sɛ saa de no yɛyɛ a manhyia ani bɛgye anaa nti metuu kaa ba manhyia manya mpanimfoɔ no mmusa hɔ na mebusa eh, eh, eh, mmeranteɛ bi ɛwɔ hɔ na ɔmkyɛ sɛ mm. daabi ɛkɔba saa deɛ a ɛbɛha adwen nti maame gyinaa no so ɛka kyerɛ m sɛ ɛne deɛ mentimi nyɛ na producer a wowode hmm. sika ma director ne artist a yɛde akɔgu village a yɛyɛ wɔ adwuma ma wo saa producer no sini bebree na mayɛ ama wo asɛbe wo nsa aso w'akyiri adware mhm. na saa scene no a director no bɛka kyerɛ wo no anka frɛ me na frɛ no ne yɛntena se sɛ deɛ nti mhm. ɛna wo sɛ wonyɛ na mmom mimi sɛ me me nkwala dwen kakra na menya nsasɛm kakra mɛka kyerɛ wo sɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ maa mu mpanimfoɔ ahemfo kyɛ sɛ nnwuma nnipa titiriw atitiriw na ɛhwɛ sini no enti sɛ ɛduru saa sii no na agya kuo ma bɔ ne kɛd na sɛ wɔne ne yere ne ne mma ɛna ɛhwɛ a ɛbɛ ɛbɛboa anaa wɔamfrɛ me ɛna ɔtie deɛ ɛyɛ director no kan no ɛna wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn de me ba radio so na ɛtɔ da a wobɛsɔre no na radio so bɛyɛ fɔ wɔn akyekyɛ wɔn mu three wɔ ha three wɔ ha three wɔ ha ne yɛ wobie to ha yɛka agya ku asɛm wobie to ha yɛka agya ku asɛm wobie to ha yɛka kyɛ sɛ yɛhyɛ da so paa me de nneɛma bebree mm. faa me ho a mm. wɔayɛ sei wɔayɛ sei de ma keesi bebree kyekyere me a oh. baa me ka sɛ nyame bɛyɛ eduru mmiri bi no. na kyɛ sɛ ɛɛ afei koraa deɛ ɛɛ ɛsɛ sɛ yɛyi ne firi mu nti me nuanom bi hyɛ aseɛ ne mpanimfoɔ bi ne ade hyɛ da kɔtena dɛm ɛnyɛ sɛ obi ohyia obi na obi ka wɔn mhm. bɔ pɔ kɔtena dɛm sɛ saa akɔa no yɛnyini firi adwuma no mu producer na ɛde ne sika bɛba na wabɛtu aka do akɔtwa sini no wɔso wɔn ma mbɛfa obi wa wobɛyɛ ne den nti mehyɛ aseɛ sɛ ɛ saa na ɛteɛ deɛ a me ara mɛyɛ me deɛ kakra kakra na wɔn fa adwene twɛ sini no wie a na wɔn abɛfa sɛ ten thousand copies na wɔn bɛba abɛfa a wɔde kɔ kogu a sɛ bosome anan na ɔtwe mmienu na akɔgyegye o sika a okɔ ado apia ne nyinaa ma sɛ yantɔ sɛ ɔbɛfa a na wɔn de akɔgu ho ɛ wɔn ho sɛ nti wokɔpɛ agya kosi ne asibi ne hɔ. Ei! Nti ɛmaa me bɔɔ fam koraa ba ne nyinaa mu nam si nyame bɛyɛ nti me saa hyɛ dɛm sɛ sɛ awurade me na mebɔ mpaeɛ ɛma ade wei faa me so a ma industry mu yɛ dɛ a ɛma yɛhu ɛsɛ be benkum nifa nyina tumi mm, baa mu deɛ a mm, mm, wankasa awurade no kasa Ɛnna Onyankopɔn san tieeɛ na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔresenke ship no. Hmm. Actors no abɛdɔɔso but adɛn na nipa baako pɛ efiri mu no ship no na ɛresenkeɛ. Na ɛno na wɔn asan de wɔn ani abɔ wɔn ho asafo hene sɛ ɛnyɛ noa na mmom ɛɛ ɛɛ firi nneɛma bi mm. na msi yoo sɛ firi nneɛma bi deɛ a mo sɔfo saa problem no nneɛma korɔ no na industry ne nsa nyina ne nan so na dua no hmm. ɛsi hɔ no wosi wobɛtu ase a hmm. ɛnyɛ dua bio ɔde man no nyinaa bɛba fam hmm. dua no ɛsi hɔ no wosi wobɛtu ase a ɔde ne man no nyinaa ɛbɛba fam na mmom man no bi tehwe a still dua no bɛsa afefɛ man foforɔ nti wobisaa me a na deɛ wɔ mu no no hmm. ɛyɛ hmm. ɔhɔhoɔ ho no mpoatwa hmm. kuramani na akyerɛ yɛa yɛ nuanom ɛna hyɛ akyire yɛ yoduom yoduom ne yɛserɛ deɛ ɛhwehwɛ me sɛ nkadeɛ bɛkye na me nenam producers so ɔma me takuo ɔma me sempoa Na Israel nyame sɛ ɔma madwene no bebree akyɛdeɛ no so dɔɔso. Megyina faako to dwom two hours. Mebɔ live band. Wobɛfa ma yie mɛba kɔbɔ me ne me band. Mm. Wobɛfa me party mɛba kɔbɔ. Nti no na susuo me mu ara kakra kakra. Afei mede atoto mpanyinfoɔ bi anim sɛ daabi deɛ ade no adu no because kɔɔso no ɛba me so no ɛdɔɔso. Mm. Papa wansa ama adwuma yi wansa ama aburokyirefoɔ frɛ. Nti deɛ adu no na ato mmoa kakra a mpanyinfoɔ bɛtumi aba mu na wɔasɔ me mu mm. na afei masa asɔ industry no mu na yɛde adwuma no aba abɔnten na aboa afoforɔ a ɛreba so so mm. mm.
kofi asɛm ɛhu paa na ɛyɛ ahodwiri o ɛm sɛ ghanafoɔ dodoɔ a saa bere wɔhwɛ yɛn ɛwɔ tv so ɛwɔ ghana ha ne ewiase baabia no menyɛ sure sɛ wɔn ate saa asɛm yi sɛ ɛɛ na atorɛ nkyɛm sei na ɛreba abɛtoɔ but ma yɛnkɔ back saa Nigerians no a wɔn mo wura kurom ha no wosusu sɛ na bɔne na na wɔn ba bɛdie anaa sɛ na wɔn kwan bi so na wɔn pɛ sɛ wɔn no yɛ anyankofa bi na mo yɛ adwuma sɛ na wonya intelligence no. Deɛ maa me me me me dwene adwene bɔne kakra ne sɛ me me kɔ duru ayie no ase no mmea me nuanom producers no bi panyin bi mempɛ sɛ mɛbɔ ne din na ɔmaa me akonnwa bi sɛ mentena so nti medu hɔ na mede me nsa bɔ akonnwa no mu na metena different one ne bu fuu sɛ deɛ nti na mantena akonnwa no a ɔde maa me no so manka nkyerɛ obi a bɛsi nnɛ a me ne wo kan ɛnam sɛ ah akonnwa no ayi ase akonnwa deɛ dɔɔso na adɛn nti ɛna mantena so a ayɛ wɔn adwendwen. Na bere a mereto dwom no, wɔsan ka kyerɛ saa nipa no sɛ ɔnka nkyerɛ me boys no na wɔmmie mu no wɔpɛ sɛ wɔhu me one on one. Really?
Ɛwɔ stage no so. Ɛna me boys no so wɔn nte aseɛ. Nti meto dwom no nyinaa na wɔn kurakura wɔn nsa a kyɛ sɛ wɔn agada asi wɔn anim. Nti meto dwom baako pɛ na nka nyɛ nnwom baako pɛ me mesɔ microphone mu a na kyɛ sɛ asɛm aba. Enti ɛmaa metoo dwom baako pɛ na mefiri hɔ sɛ, Me nua no, sɛbe o, wɔnim sɛdeɛ mete. Enti sɛ mantra yie no ase koraa a meampɔn a, baabi ɔwɔ no wɔnim sɛdeɛ agya kɔn mu te. Na adwuma dɔwoman no ɛna mede baa adwuma no mu. Firi sɛ ewiase a ɛwɔ no, Kwasi Ampɔfo agye to dwom bi sɛ, yɛnyɛ nea ɛteɛ yie ansa na yɛakɔpɛ nea ɛhɔ yɛatena. Mm. sɛbi o deɛ ɔkɔpɛ ne kurom a tena wanyɛ hɔ yie anka abɛkɔ mm. nti ghana so yɛ ɔman a ɛsɛ sɛ obiara yɛ n'afa mu deɛ na yɛde pagya ɔman no
kofi nti hmm, asɛm no yɛ ahodwiri o yɛnhwɛ sɛ ghanafoɔ no asɛm no ayɛ ɔmɔda yie messages no dɔɔso saa akonnwa no a woantena so no Wo kra mu anaa wo honhom mu no, biribi yɛ wo sɛ, Mɛntena so. Anaa ɛyɛ adwene bi sɛ ɛbaeɛ ara sɛ, Kofi, ntena Kofi. Aberɛ ne aberɛ nyinaa mete, taa te nne bi wɔ m'asom. Wo wɔ ani. Ɛde ama amanfoɔ. Kofi, before abɛ, wo wɔ ani. Nhyira nka Nyame sɛ, me startee acting no a, me gyee din wɔ National Theatre no. Sini adwuma no koraa ɛyɛɛ sɛ ɛresesa no, mekaa ntam ka kyerɛɛ Awurade sɛ, ɛyɛ a na mempɛ sɛ meka but meka ntam ka kyerɛ awurade sɛ ɛda kofi adu mɛdwene ho hmm. sɛ medwene ho ɛnyɛ sɛ bi a makɔ hmm. medwene ho koraa matu kaa anaasɛ mafa kaa sɛ mekɔ baabi akɔpɛ mmoa no hmm. israel nyankopɔn wanye me kra mfiri me nsɛm a menso me no bio yes firi sɛ meyɛ nipa bi a sɛdeɛ wɔwɔ nam no saa na ɔda
nyame na meda no ah. ɛtumi a na metoo saa dwom no me sɛ medane awurade mɛde fire mu mefi ba mu medaa no nyame na medaa no nti deɛ bɛbɛ biara mu no mesi nya mebɛyɛ nti me mmerante akura ɛtɔ da bi wɔ mo se ah wode biribi ase nya mebɛyɛ si sa. Hwɛ saa video yi subscribe yɛ channel no na like wowie a gyaw comment sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya yɛ video no bi ahwɛ Nyankopɔn nhyira wo. Saa ne teɛ.
Edin no magye bi. Mehyɛ aseɛ gye edin. Ɛnyɛ mfie ketewa. Ɛbɛbem saa bere yi. Ɛna afei mebɛda nkwanta mhm. akɔpɛ sɛ be biribi de abɛbɔ me ho menyɛ saa adeɛ no. Nyankopɔn no ankasa ankasa bɛyɛ. na ɔbɛyɛ a ɛyɛ akadeɛ kɛkɛ ebi kura nyame bɛka obi akoma aka kyerɛ sɛ kofi mesɔ wasene mhm. gye na start adwuma no mhm. na si ne adwuma no mhm. nsa mpagya ɛwɔ hɔ nti me nnane nkwanta na daakye abɛyɛ me ne m'abusua so asɛm kofi wowɔ ani meni ani nyame na ayɛ me saa mehyɛ aseɛ firi tete no menim biribi ayɛ sɛbe mprɛduasa menom nsa mesmoku menyɛ hwe me deɛ ne sɛ Mɛyɛ adwuma na me nsa akoma. Akowa no.
Wow. okay. Hwɛ adeɛ. Ghanafoɔ a mpanimfoɔ a wowura mu a wobɛto wɔn a ɛyɛ sɛ wɔn boa wo na afei wɔn pagya wo wode wode talent na ɛbaeɛ wo deɛ no nyame na ɛde maa wo na wode bɛboa ma ɔman Ghana etimi enya entertainment industry yenya bea bi egyina no na ɛba no sɛ The same mpaninfoɔ no a wokɔ dan wɔn no wɔn ɛne amanfrafoɔ bi ɛyɛ ayɛ ka nana sɛ yɛpɛ sɛ yɛyi wo nkwa firi hɔ Kofi wadwene ho na wadwene Na adeɛ baako nso a ɛwɔ mu ne sɛ Nyame anim ni mpaninfoɔ no bi wɔ hɔ a wɔn bo fue saa ɔho. meeting no a wɔn kɔ yɛɛ no wɔn bo fue sɛ ah nnipa yi yɛyɛ baa yɛ producer A producer B producer B producer C no wɔn na yɛfaa ne nsɛm ansa na yɛte yɛn din sɛ yɛyɛ producer wei producer wei saa pɔn a mobɔ no yɛ yɛyɛ sɛ yɛbɛte ase a ne yɛboa producer bɛɛ mmiɛnsa asɛnnan bi deɛ wɔn te wɔn sɛ nyadeɛ a wɔbɛsosɔ saa nsɛm no so a wɔwɔ Kumasi. Na dodoɔ no aka no, menim sɛ ne wɔn ta akyire deɛ a. Na mmom, deɛ me meteeɛ no sɛ, baako a na ɔka ho na ka kyɛ me sɛ sei na yɛakɔ akɔyɛ na me deɛ mesi mɛsosɔ so a na meboa mentwa sini no bio kɔpem tam a wɔbɛsa aba back hmm. nti wɔwɔ me sini kora de hɔ ɔsɛ wɔmfa ma abɔnten kɔpem tam a meba back
Kofi ɛno ho mpanin nsɛm ne sɛn. ɛne sɛ sɛ wakae da bi wakae sɛ ah ɛnyɛ nipa yi ara na yɛde no twa anadwo awia nwummerɛ dasuo mu ma yɛnya yɛ kakra yi ɛnɛ maduru sei nti adɛn na saa nipa no ɔnyare sɛbio ne ho ɔden na yɛtie nipa bi ano na yɛyi no asi nkyɛn yɛyii me si nkyɛn producers a sɛbi ɔne wɔn de me yɛ adwuma ɛnya na kɛseɛ mu ne ade nyina no wɔn di adanseɛ sɛ nnɛ no me de me nsa si me bo sɛ nnɛ no apa ahyehye bebree mm, mm, mm. bebree ehyia mi wɔn ka kyerɛ sɛ wɔn anu wɔn ho wɔn anya adeɛ but me nfa nkyɛ wɔn na me nsa mra na me ba no ma ba ne sɛn me ba no ma ba ne sɛn mo awiase nyina nti sɛ Deɛ yɛyɛeɛ ni na yɛanyɛ adeɛ yɛpɛ sɛ nnipa no sa aba na me fans no a wɔn gya sini no tɔ no masa aka kyerɛ wɔn wɔn nyinaa sa aba ka wɔn nyinaa sɛ wɔn retwɛn sɛ ɛgya komedi bi bɛba stolins no so deɛ nyame adaworoma yɛanya dodoɔ no agu hɔ a yɛtwɛn sɛ mmoa no bɛba na yɛde api abɔnten kofi hwɛ ne sɛ time a mo yɛ sɛ mo kɔ twa saa sini ɔsɛ ɛɛ fɛnsɛn ɛyɛ ɛyɛ fɛnsɛn kɔnfɔ anɔkye deɛ no na producer no yɛ n'adwene sɛ wɔpɛ sɛ wɔdane biribi nkwanta na sɛ mete aseɛ yie a na kyerɛ sɛ amanneɛ ne amammerɛ na na wɔpɛ sɛ wɔtoto no aseɛ no no o ɛsiane sɛ Yɛnnim wɔ baabiara wɔ twerɛ no mu sɛ kɔmfo ayɛ fɛ sɛn anɔkye anaasɛ sɛ ɔkɔ dware na ɔbɔ adagyaa na biribi saa. Me me me dwen me dwen nneɛma bebree. Mhm. Ɛɛ yɛnim trap a yɛbɛka no sɛ stɔle no yɛn nyinaa tete yɛ trap a bi a wɔn kɔhwɛɛ mm. kɔnfɔ anakyi ɛdɛ adwa so na saa trap no mm. mekae sɛ Afe biara no, wɔhwehwɛ sɛ mɛba kurom hɔ ne wɔn abɛdi agorɔ. Mɛba kurom hɔ na mabɛma speech bi akyerɛ kuromafoɔ. Na wo se me, menkɔgu saa trap no anim ase. Ɛnyɛ yie. Mekae bɛyɛ mfie bɛyɛ mfie bɛyɛ nsia sɛ nson ni. na ɛyɛ yɛ papa ɛyɛ eh, speaker of parliament eh, eh, wɔwɔ so yi ɛne police piero bi a na menim nse fa sa taa me ɛna one gospel artist yɛde ɛkɔ kurom hɔ hwɛ nipa a etu di m'akyi mm. kwalaa bɛɛ mmiɛnsa na eh, eh, manhole kura bu wɔ ɔmo gu mu a mm. anadwo no yɛnfɔ so ɛnyiyi wɔn a nka obiara bɛpɛ ɛgya ko mu asɔ na saa nipa wei na wo se me me mmue m'ano nka sɛ be asɛm a ɛnhia nkyerɛ wɔn a ɛnyɛ yi nti mom yɛnsesa sisa mu ne yɛmmɔ yɛhunu kwan yɛbɛfa so ɛbɛyɛ dɛn yɛbɛka no wɔn ma nte aseɛ nti sɛ mebɔ me ho adagya no deɛ a na nka menim asɛm a ɛbɛto me wɔ ghana afei na ne yɛkɔtwe demonstration no a meyɛɛ no videos nyinaa ba sɛ ɛnyɛ bi na wayɛ dɛn wayi Na ɛɛ na meka sɛ ne nyinaa mu no, sɛbio yɛdidi mpanyimfoɔ akyi no ne yɛsua sɛbi nyansa. Nti mede adwene to ho sɛ sɛ Kofi Adu paa mɛbɔ naked na nkyirima me nana nananom bɛba abɛhu deɛ hmm. sini adwuma manyɛ bi akora me ankasa mɛyɛ ice cream na mede anante no matɔn.
Wow. Yes. Wow. Kofi yɛ hu paa o. Ghana foɔ dodoɔ na meyɛ sure sɛ ɔmo nim sɛ ɔhaw wei wakɔm for the past bɛɛ. Kofi wo firi scene mu kakra bɛɛ how many years ni? Me firi mu bɛɛ ka kɔ mfie nsia ni. Hey. Ɔmo nwi suu me da.
Ɛm sɛ maako maako bi na ɛwɔ hɔ a na obi mm. onim sɛ nea meteɛ no wabɛfa na kyɛ sɛ wakɔ akɔyɛ ɛne wow. last one kura mekɔyɛ yɛ away bus. Wow. Nhyira nka nyame sɛ Producer no wɔ no ahu sɛ adwuma m yɛɛ n'ani gye me ne ɔkasa yi kora ɛyɛ awards ɔmo yɛɛ no bɛyɛ three weeks ago no me na me nya supporting ɛyi a sɛ sɛ me sɔre firi aseɛ kɔ because na me tu kwan esi m'akyi nti afei na ma ba a me kɔ abigyan kɔ bɔ shows kakra afei na me ba abɛgye. Good, good, good, good, good. 31 minutes gone past the hour nine. Wohwɛ the seed show. With Kweku Annan Me guest yɛ Kofi Aduru also known in entertainment industry no sɛ Agya Ko ɛna me ne no rebɔ nkɔmmɔ no. Yes, deɛ wo ara wotie yi ne deɛ wo rehwɛ yi aa nhu sɛ ɛyɛ ahodwiri papaapa yie. Yes, aa Agya Ko na ɔrema ne harrowing account of the encounter wako mu for the past afeɛ nsia aa afe nsia o a kyerɛ sɛ ofii ɛyɛ ɛɛ the movie industry no anaasɛ the acting scene no mu radar no so na ɔba private a ɔyɛ ne nneɛma bi ne nyinaa no wo ara wo tie a. Asɛm a me before mede no bɛba no wohu sɛ na meka asɛm bi kyerɛ wo ɔman a yɛte mu a nnipa nyinaa kyɛ sɛ nnipa no dodoɔ a yɛ menka sɛ Ghana yɛn nyinaa o but Kennedy Agyapong wɔ asɛm bi a ɔka n'ano koraa ɔbaa no ɔka bi ɔse Ghanaians we are naturally born bad. Kyɛ sɛ yɛyɛ bad. Na sɛ bi mprɛ aduasa o, wohu adeɛ bi wɔ mu a wobɛtwe mu tan akɔ ne sɛn? Hɛ, yɛamfa ama wo a, woyɛ yɛ wonnya da. Wohu, sɛdeɛ Bible ka n'asɛm yi, ɔse sɛ wɔamfa nnom a, wɔn a wɔsi dan no, monsi ne kwa o. Adeɛ bi wɔ mu a, sɛbi sɛbi ɛnyɛ ado mpere aduasa. Hɛ, wobɛtumi akɔ universities ɛwɔ wiase nyinaa, wontumi nyɛ da. Nanso nipa no bɛtena ho a, within a, you know, a microsecond, na watɛn ne ade no into different thing. Nyame ma obiara ne deɛ. Nkurenkura akɛseɛ akɛseɛ yɛ kɔm kɔdi mu agorɔ, kɔkɔm kɔdi mu pɛɛ yi, wobɛkɔ ne ayɛ kuro no fɛfɛɛfɛ. Bisa sɛ, deɛ na ɛma wɔn yɛɛ no saa? ɛyɛ nnipa na ɛtra ase ne adweneɛ adɛn ne yɛdeɛ no yɛnyɛ no saa ɔman a yɛte mu no da biara no ɛyɛ ɔsɛeɛ hɛ woba nsɔrensɔre mu a asɔfoɔ wei ɛresɔre tia asɔfoɔ wei prophet wei ɛresɔre tia prophet wei woba nsɛmtwerɛ adwuma yi mu a ɛyɛ journalism adwuma yi a hɛ ebinom pɛ binom sɛeɛ ɛnɛ ne kyerɛ yɛ asɛ ɔmmɛbɔ fam Woba ɛyɛ even media no mu a, radio station owners, television station owners ɛ fight each other sɛ wei deɛ ɛnkɔ fam na me deɛ ɛmmra soro. Hɛ, wokɔ ɛɛ ka ne sɛ politics mu deɛ a ɛneɛ na ɛbuburobu. Yɛka sɛ yi, obi nya akufo ado wontwa nhwɛ. Ɛna ɛyɛ deɛ. obi nya electoral commissioner maame no biribi nya no korama no mmutu ne wɔntumi anyɛ registration bio saa honhom wei Buroni frɛ no sɛ the divisiveness, divisiveness, mpaapaemu, nkyekyɛmu, kunsukunsum, basabasa, honhom wei, emu asɔre a ɛwɔ ɔman Ghana mu nyɛ nsɔre ketewa o, nanso yɛntumi nko yɛnko ntia saa honhom wei. Asɛm a papa yi kan nyɛ wɔ awerɛho. Ohun sɛ wohuu no akyɛ ɛna wotie no. Asɛm no nie. So ɔho no, na Nigeriafoɔ no, wɔn hui ara ne sɛ Ghana movie industry no ama ne tampa so afiri ayɛ ne yɛ korɔ no o. Hwɛ ɛkwan a wɔn refa so aba abɛsɛe no no. Wɔn baeɛ no, wɔn bɛ use yɛ ara yɛn nuanom Ghanafoɔ no ara o. Na wɔn de aba abɛdi bɔne. Ɛnkyɛ wonte asɛmpa, but ɛyɛ si breaking news. Asɛm yɛ si ee. Ɛyɛ Kofi Adu, Kofi Adu ne hwan? Yɛbɔe gya koo no ano, ɔse, Ei, yɛse asɛm sei na ato no. Ɛnneɛ Ghana yɛbɛtwe no so dede, mom yɛnyɛ no ayie, yɛnyɛ wei, yɛmfa no nkɔ Independence Square hefa, so wohu no, yɛpɛ, yɛdi bɔne ho ɛɛ fɛn sɛ afɛɛfɛdeɛ. Wohu sɛ ayie ba a, hwɛ de wei a nnipa si bɔgye so firi atampapa bi ne yɛabati ɛdeda hɔ, yɛsosɔ nneɛma a ɛyɛ ahuhusɛm nneɛma, yɛsosɔ so basaa. Mpa adepa. Mununkum kɛseɛ na ɛkata man yi so o. Na mo asɔfoɔfoɔ no, monhwɛ biribi yie na mommɔ mpaeɛ nnɛ, mommɔ no yie. Na ɛnɛ wo prophecy, wei deɛ nam left, wei deɛ nam right. Yɛbɛkɔ anim na yɛakɔ no sɛn? Kofi, Me nua.
ma mepɛ sɛ mebisa wo asɛm bi. Yɛtetee ara ne sɛ, yɛse movie industry no, then wotwe ba entertainment sɛ nnwomtoɔ, wɔn a ɛto nnwom, wɔn a wɔyɛ movies nom ne ade, yɛse wɔtaa pɛ occult joine joine paa. Hwɛ a na dodoɔ no ara wɔ into occultism mu. Asɛm yi wo tee bi? Na wo de w'ani susu ehu bi?
Yoo, me nhyɛ da nfa m'ani nhu bi, na ma tete bebree. Ɛno na me ka sɛ, acting anaasɛ nnwom toɔ, ɛnyɛ duro. Mm. Nti sɛ wokɔ, sɛ suman no ma wo ne nyɛ dɛ, anaasɛ wobɔ show no yɛ mmra, mm-hmm. na mi hu nea waa wo pa kyerɛ ɛyɛ waa wasɛm me me to dwom yeah high life na me bɔ mayɛ nnwom apawa mmiɛnsa ɛso sɛ mekɔ sɛ mekɔ akɔyɛ show wɔ baabi a mm. mato mapaawa no so ayɛ bɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa pɛ mm. deɛ aka nyinaa Alex Konadu Amakye Dede, Nana Mpadu, Pabobo kyɛ sɛ nnwontofoɔ mpanimfoɔ no wɔn yɛ adiifoɔ but mm. ne yɛ nim mm. wɔn yɛ prophets because adwuma a wɔreto no ɛhyɛ wo nkuran ɛkyerɛkyerɛ wo anamɔ a ɛsɛ sɛ wotuo ahuhusɛm biara nim data mo nte sɛ amakye dede ne nana kwame mpadu ko wonte sɛ kwabena kuradu wɔne paa bobɔ ko na ɛnɛ ɛbaa ne ne sɛn. baa ne sɛn. obiara pɛ sɛ nka wɔn na ɛda first sɛ hmm. yɛbɛka sɛ wɔn na ɛyɛ head but ɛdwom toɔ ɛwɔ mu hmm. bible se to dwene ho dwom hmm. yɛn to dwene ho dwom obiara bɛka sɛ ne nnwom ɔdwene ho ɛnɛ yi sometimes ti bi a mehu ne sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ mm, wanyene ho mm. because nnwom bi wɔ hɔ a wote a ɛyɛ huwusɛm a ɛbɛtumi asɛe aberanteɛ asɛe ababaa akwadaa no a ɔreba no mm. ɛnkyerɛ no kwampa biara so wo sɛ wodwene ho ɛhuhusɛm dabi dabi dabi mekaa sɛ mmerɛ bi na yɛkɔɔ ɛyɛ sweden Aburokyimam ne yɛn ba Berlin aba abɛtena hɔ kakra ayɛ adwuma bi. Me ne Kɛkyere Kwame Apia ne yɛ banfoɔ nyinaa. Na kaa yɛte mu from Sweden to ɛyɛ eh, Berlin no. Na driver no ɔno ɔte Berlin na yɛ hann no a wɔde yɛ kɔ. Na nnwom a wɔbɔ no wɔ kaa no mu no yɛ me nenam mu me nenam mu o ɔbra de me adu akyiri me nenam mu saa nnwom yi o na me te back seat wow na me wura ho na sa hyɛ me nkura sɛ a ah, ampa mehwɛ baabi a ghana wɔ na sweden wɔ a hmm, mu wɔ yie paa ɔbra de me adu akyiri ghana ni ka me deɛ mɛnyi a mm. ɛsɛ sɛ wotie nnwom a mm. ɛbɛboa wo wotie nnwom a ɛbɛboa wo ɛnyɛ deɛ de wobɛkɔ sɛ yim panyimfoɔ no kɔ nyinaa no afoforɔ no so bɛba aba abɛhyɛm menkasa deɛ obiara toɔ nyɛ bebree wɔ hɔ a wɔn nnwom a wɔto no Wɔn kasa, ebi kura kasareha so deɛ. Mm. Nanso wotie nsɛm a ɔkeka no a, ɔka nsɛm a ɛbɛboa. Eti yɛnhyɛ aseɛ na yɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa ɔman no ne nkyirima na nyɛ deɛ sɛbe ɛbɛba akɔyɛ sumasuma ɛnɛ mm. ɛyɛ a na aberanteɛ pɛ quick money nka ɔyɛ yie sisi a ka ɔpɛ fi sɛ ɔyɛ yie a wɔse pɛ nyina mmɔbra
aberanteɛ yɛ yie a wɔse pɛ nyina mmɔbra da bi sika yɛnya yɛmpɛ nkaka yɛ awiafoɔ nyina yɛ billionaires fi sɛ every day apampa no yɛ dɛn ɛsi ne tiri so woyɛ adwuma no abɔ mpayɛ na adidi wakatua ɛho nyame bɛto nsɛm mu a ɔbɛto nsɛm Nti me deɛ ɛdwom toɔ no sɛ wo so wobɛfa baabi a awieɛ no ɛne asɛm ɛda yɛn nyinaa bɛka yɛn nsa gu yɛ bo no ana yɛkɔpie ahengua no anim a na sɛ sɛ yɛte aseɛ sɛ ɛnwo toɔ no nyame ani wɔ ho nti wɔse mo nsesa akasaa adawuta totorobɛnto na momfa ntwa jericho afasuo no ɛnyɛ lɔyafoɔ na ɛbɔɔ yi o ɛnyɛ adriverfoɔ ɛyɛ musicians na ɛbɔ saa nneɛma trumpet ne nneɛma no akoa yi a yɛn nyinaa yɛtaa no a yɛhyɛ dɛ mu a ne yɛbɔ mpa yɛtia no bonsam yi na nka ne di ɛdɛ paa ɛnyɛ lucifer di adwuma na ne ɔyɛ wɔ hɔ ɔnto nneɛma wɔ heaven ɔnyɛ landry ne ɔto dwom ɛna ma nyankopɔn anigyeɛ. Nanso nnwomtoɔ no, ahomasoɔ baa ne mu no, ɛna wabɛka yɛn ho a ɔtete a wɔne yɛ bɔ mpa tu bɔ mpa mm. yɛde yɛn ho a ɛnyi no nti nnwomtoɔ yɛ adeɛ a onyankopɔn ani wɔ ho nti bible no kora no wɔsɛ dwontoɔ ne kua ne adeɛ nyame hyira so fis Ɛnwom toɔ ne kuayɔ. Nti mimi to dwom nnɛ yi a, mɛto no kwan papa so na mato no wɔ akoma mu ato no adwemfaa mu sɛ mede bɛma me man no na daakye no ebisa sɛ wogyina microphone anim no hefa na wode wo ti kɔhyɛ yɛ a mm. na nyankopɔn manya bi aka kyerɛ no mm. Nti me me deɛ matete bebree wɔ m'asom na me nuanom sɛ nka wɔn bɛsan wɔn akyi na wɔn aba abɛfa wɔn ankasa hyɛ berɛ ankɛyɛ. Mm. Kofi ma bisa wɔ asɛm yi me mmɔ nipa ne din deɛ but akɔyɛ te sɛ me nso nyɛ biribi a nkyɛn sɛ mebɔ din koraa but wo deɛ menka ne seyɛ uh, aberanteɛ bi sesi a me yɛ ka menka ne sɛ wɔno ayɛ te sɛ gyama wɔabɛhyɛ agya koro ananmu anaasɛ biribi saa. Ne nneyɛe bi rekɔ akɔyɛ te sɛ gyama osuaa agya koro kakra anaasɛ agya koro tetee no anaa biribi saa. A ɔno nso aberantewaa mu a sɛ ɔyɛ ne nneɛma so no nanam TV so anom ne ade. Ayɛmmea bisa sɛ, Wunim no? Wotetee no? ɔfa wo nsam yɛn nkurɔfo yi ara bi ana saa yɛn nkurɔfo no deɛ dodoɔ no ara fa me nsam na obi wɔ hɔ so a ɔbae yɛde no bɛkyerɛ me fi sɛ saa tam no eh, adwuma no ne ti paa deɛ ɛne agya ku mm, nti yɛde obi ba a ɛsɛ yɛyi wa so kyɛ sɛ bi a nnipa wie a ɔwɔ ba yi yɛsɛ ɔbɛyɛ good paa na ɔpanyin yɛpɛ sɛ yɛma ɔne wo acte na wobɛma ho kwan mm. why not ɔmu mmra mm. ebi wɔ hɔ so deɛ a tete mmɔfra film and music industry na ɛyɛ media no ɔmo nyinaa fam
bebree wɔ hɔ so a menam de ɔm bɛwura adwuma no mu actors ne lewin lewin Wo ne no hyia wɔ kwan bi so anaa wo ne no di nkutamu ansa na ɔwɔ kwadwo kwadwo mm, deɛ ɛnyɛ me na mede no bɛwura mu ba kwadwo ɛba mu no yɛde no kyerɛ me oh, ɛyɛ producer a anaasɛ director a ɔde kwadwo kyerɛ me no yɛfrɛ no jackson kebentum oh. na mewɔ set so koraa na meyɛ adwuma ma no ɛna ɔde kwadwo baeɛ nam sɛ o oh, mom yɛ nyinaa nyɛ yɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛtwa alatafoɔ no mm. ampa so duru baabi no na nigerian movies no maka yɛaka agu fam ma ɛgugu mm. trɔg so a yɛntɔ mpo ɛfam yɛntɔ kuma ase ɛnɛ na asa nti ɛnɛ wɔn nyinaa te sɛ lewin nom ne ade no anamɔ bɛn na wɔn tu afa saa ade wei ho wɔn ate wɔn ehu ɛyɛ wɔn ooo ade baako a ɛne sɛ asɛm no baa saa no deɛ metena dan mu a nyame ka kyerɛ me sɛ kofi si wahu nam sɛ awurade mahu na ɔsɛ twɛn na mesiesie baabi papa mm. de ama wo mm. ɛna metwɛn nyame no ka mɛdi me ti bɛpempem gidigidi ayɛ apere me ho asɛ mɛyɛ biribi mɛyɛ biribi mɛyɛ biribi na bi a ankɔboa mm. nti metwɛn sɛ nyankopɔn no a but 2020 deɛ Menim sɛ aboafoɔ bɛba mu ama yɛde agyina na eh, no one actor anaa actress a wɔn ka sɛ ah papa yi na ɛka gya gu mu a ɛma adwuma yi mu yɛ dɛ yɛn nyinaa mm. nti yɛaka yɛn ho abom producers ɛdeɛ na papa no wayɛ wayɛ mimi yɛ nipa bi a menkɔ location firi hɔ mɛyɛ adwuma no ansa na mafiri hɔ menye producers mmienu sika sɛ mewɔ location na matu kaa sɛ ɛkɔ wei so twa wei kakra no maba maanyɛ bi da na menyɛ bi so da ɛtaa si ɛsi ɛwɔ ada ɛnɛ ɛsi paa wow ɛnɛ ɛsi
na meyɛ nipa bi a menso sika mu Mewɔ m'aberanteɛ a me a mayi no sɛ sikasɛm no ɛnyɛ sɛ ɛbɛma ma yɛyi hmm. ɔnye nkɔtoɔ mewie a ne yɛka kyɛm sɛ mawie a krakye kɔkɔ fa bra na gya wo so gye kakra ka nsuo saa na na meyɛ m'adwuma hmm. mene obi ani asɛm ɛduru mmerɛ bi yɛsɛ agya kuo kyagye dodo ɔmo hyɛ aseɛ agu m'anim ase no saa na ɛteɛ o hmm. na meka kyerɛ producers ne ghanafoɔ ɛhwɛ m si ne ghana man nyinaa sɛ ansa na mebɛfiri sini adwuma mu no producer a wɔsɛ ɔtua meka 6000 ghana cedi no hmm. ɔmmra abɔnten mɛka mayɛayɛayɛ manya bi hey. really?
sini adwuma no ana meyɛ no deɛ ne ɔtua meka 6000 ghana cedi no ɔmmra abɔnten bɛka mayɛayɛayɛayɛ obi antumi amfra mɛka
ba yɛde saa asɛm yi too so. wɔgye hundred and fifty million oh. wɔgye two hundred million ɔbɔ ɔse three hundred million wɔntwa wɔanyɛ sɛ obi kura so wɔama no ɛɛ ɛɛ nsa crate of ayi a ama no anom a wɔse wɔntwa meanwhile wɔn nyinaa nim sɛ oh. menyɛ menyɛ yi eduru mmerɛ bi na producers hyia me a mo yɛda ase paa sɛ wɔsɛ wɔnkɔ nigeria king kong king kong no nyamea na mede maa me ho Wɔn ara na de maa me wɔ sini adwuma mu sɛ woyɛ King Kong wɔ Ghana movie industry. Wɔn ara na de din no hyɛɛ woɔ. Woyɛ King Kong kyɛ sɛ w'akyi no aboa bi ani hɔ. Hmm. Nanso esi ɛfiri eh, saa sini no hmm. saa producer no memaa no nya sika paa mebobɔ sini a meyɛ maa no ma eh, obi abɛdi adanseɛ wɔ ha na wantumi anka sɛ a antie m'anom asɛm no hmm. a wɔyɛɛ saa no ɛnɛ wɔ mu nyinaa atoto wɔn shop no a yɛde tɔn sini no mhm. atoto mu wobɛtum
sɛ ehia kɔnfoɔ ehia yaafoɔ. nokora
forty six minutes gone past the hour nine me guest ɛyɛ kofi edu egya. hwɛ saa video yi subscribe yɛ channel no na like wowie a gya wo comment sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya yɛ video no bi ahwɛ.